pobl sy'n cwestiynu hynny ar y cyfer yw'r pobl sydd yn cyfweldu yn y cyd-destun yma, chi'n gwybod, pan ydych chi'n curo, curo'r drysau, a yn amlwg os yswn yn bwriadu pleidleisio i blaid arall, Mae'r ffaith ein bod ni wedi bod mewn Llywodraeth am gyfnod yn yn cael ei godi, wrth gwrs, ond yy dyw'r mwyafrif o bobl ddim yn codi'r pwnc yna. Chi'n gwybod, mae pobl yn yn yn edrych ar ein trac record ni. Wi'n teimlo bod gyda ni drac record i fod yn browd ohono fe, mewn amryw o faesydd. Yy a mae pobl hefyd yn yn yn yym pwyso a mesur pleidiau yn erbyn ei gilydd, chi'n gwybod, ac yy mae gyda ni gynnig da yn y addewidion sydd gyda ni. Mae chwe addewid pwysig gyda ni sydd yn cyffwrdd yy gyda bywyde pob dydd ac yn berthnasol i bobl, a ma' hynny'n bwysig a ma' hynny'n ddylanwadol iawn ar y step in rooms chi'bo'. Mae gwasanaethau iechyd ym mhob gwlad o dan wasgedd am resymau tebyg. Chi'n gwybod, mae gyda ni yng Nghymru fwy o angen am gwasanaeth iechyd na falle sydd wedi bod yn y gorffennol. Mae gyda ni ddisgwyliadau uwch o beth mae'r gwasanaeth i fod i gyflenwi, ac dyw'r adnoddau sydd yn dod i Lywodraeth Cymru ddim wedi cynyddu i i i ateb hynny ar un olwg. Chi'n gwybod, a mae cyllideb Llywodraeth Cymru 1.3 biliwn yn llai nawr nag oedd e bum mlynedd yn ôl, sydd yn swm mawr. A, ac felly y cwestiwn yw, a, a di'r Blaid Lafur wedi ymrafel â'r sialens honno? Chi'n gwybod, a, a, o'n safbwynt i, mae mwy o bobl yn cael eu trin, mae mwy o bobl yn cael eu yn cael diagnosis, mae mwy o bobl yn goroesi clefydau difrifol, uh, mae rhifau'r uh, meddygon i fyny, mae rhifau nyrsys i fyny. Uh, felly o'n credu bod pethau yn ei mynd yn y cyfeiriad iawn. Ydy pethau'n berffaith? Wrth gwrs dyn nhw ddim yn berffaith, mae wastad lle i, i allu wella'r pethau, ond o'n credu bod uh, y gwaith sydd wedi cael ei wneud a'r cynnig sy'n cael ei wneud yn y pum mlynedd nesaf uh, yn addas ac yn symud yn y cyfeiriad iawn. A mae canlyniadau dros Gymru i gyd yn well na maen nhw wedi bod yn y gorffennol. A mae pobl yn cymharu Cymru gyda gwledydd eraill yn nhermau PISA. Wel, bydd rhaid ni weld beth awr canlyniadau nesaf. Wrth gwrs, dyw'r canlyniadau uh, diwetha o rhyw dair mlynedd yn ôl ddim yn rhoi uh, oedd yn ddigon da, ond wy'n credu bod newidiadau sylfaenol wedi digwydd y maes polisi addysg yn y, yn y cyfamser, ac wy'n gobeithio ac yn ffyddiog bydd hynny'n dangos yn y canlyniadau PISA nesaf. A Mae angen buddsoddi mwy er mwyn cynnal safonau a chodi safonau ymhellach, a mae gyda ni addewid i wneud, i, i, i greu cronfa o gan miliwn o bunnau er mwyn gwneud hynny. Wel, mae gyda ni adolygiad o, o, o, o p'un a bod yn gynaladwy. Mae ma'n bersonol i yw bod e'n bwysig bod ni yn cefnogi myfyrwyr yng Nghymru i fynd i addysg uh, bellach. Chi'n bod, mae gyda ni bolisi nawr, um, polisi'r Blaid, Blaid Cymru er enghraifft yn y maes yma o, o dalu'r ffioedd os ydy pobl yn symud nôl i Gymru o fewn 5 mlynedd rwy'n credu. Wel, chi'n bod beth mae hynny'n golygu? Os edrychwch chi ar faes perianneg a merched y maes perianneg, mae angen fwy o fenywod yn gweithio yn y maes yna yng Nghymru. Dwi ddim yn credu ddylen ni fod yn rhoi pobl o dan bwysau i allu darogan pa fath o swyddi bydd ar gael mewn pum mlynedd ar ôl iddyn nhw raddio. Mae hynny'n mynd i sicrhau bod, bod ni ddim yn symud mlaen a bod ni ddim yn cael mwy o bobl mewn meysydd Rydych chi ddim eisiau gwahaniaethu rhwng myfyrwyr sy'n aros yng Nghymru ac yn gadael felly? Yn fy marn bersonol ni, nid dyna'r ffordd i... O, wi'n deall pam mae'r, pam mae'r, pam mae'r cynnig ar y bwrdd, ond dwi ddim yn credu na, peth iawn i wneud. Rwy'n credu bod chi'n rhoi pobl mewn sefyllfa lle maen nhw'n gorfod darogan pa fathau o swyddi byddai ar gael mewn pum mlynedd ar ôl iddyn nhw raddio, a dyw hynny ddim yn beth teg iawn yn fy marn i. Wel, un o'r pethau mae, mae llywodraethau'n aml yn cael eu beirniadu amdano fe yw'r yw gosod targedu, gormod o dargedu, chi'n bod. Felly, allen ni ddim beirniadu plaid am wneud un peth a'r llall, chi'n gwybod. Rwy'n credu bod e'n bwysig iawn bod ni'n symud tuag at uh, y nod hwnnw. Uh, dych chi'n gallu, gallu byrnio, gorfodi bobl i ddysgu iaith, wrth gwrs, neu gwella safon iaith, ond mae rhaid ni symud tuag at uh, um, uh, nod polisi lle bod gyda ni uh, ddeliwr y siaradwyr Cymraeg. Mae ma amlwg, mae toriadau yn amlwg yn, yn digwydd yn cydnabod, uh, yn cydnabod bod, bod hynny'n digwydd. Mae rhaid sicrhau bod gyda ni'r lefel iawn o ariannu ar gyfer cyrraedd y nod. Wel, beth sy'n ddiddorol yw datblygiad y cynulliad dros y blynyddoedd diwethaf, wrth gwrs, gyda'r pwerau sydd wedi cael eu datganoli, a mae hynny wedi newid diwylliant y cynulliad i raddau a'r mathau o drafodaethau sydd yn digwydd yn, yno. Wy'n credu bydde fe'n dda i ni gael setliad cyfansoddiadol sydd yn glir ac yn deg i Gymru ac sy'n rhoi'r pwerau sydd angen arnon ni yma i wneud y gwahaniaethau 'yn ni eisiau ei wneud, a bydde fe'n dda i ni allu teimlo bod ni'n gallu symud tu hwnt i'r ddadl ynglŷn â phwerau, achos ar y cyfan, dwi ddim yn credu bod yy pobl yng Nghymru, yy chimod, 'dyn nhw ddim moyn clywed gwleidyddion yn yn yn trafod y pwnc 'na, maen nhw moyn clywed ni'n trafod y pethau sy'n digwydd yn y m- m- mewn bywyd bob dydd. Yy, wel, os ydyn ni'n gweld beth... Os ydy'r polypynion yn iawn, mae hynny... mae hynny... bydd hynny yn digwydd. Dwi ddim yn... Mae hwnna'n gam gwa- gam yn ôl, cam mawr yn ôl yn yn fy marn i. Beth bydd yn ddiddorol yw, mae pawb yn gwybod dau beth am UKIP, hynny yw Ewrop a mewnfudo, ac wy'n credu, os enillon nhw seddi, byddwn ni'n gweld dros y bum mlynedd nesaf, bydd rhaid iddyn nhw fod yn blaen ynglŷn â'u safbwyntiau nhw ar y pethau sydd yn yy sydd yn yy yn ein bywyde ni bob dydd, addysg, iechyd ag ati, a wi'n credu yym bydd pobl yn newid 'u safbwynt yn yn sgil hynny.